Tur hende mester labora brother tur hende no por bay cana no leyó si no ayo epa conda paps nah ita luz no bo JB luz no bo. Hot heavy yo. Heavy yo. Ay niki ta impresiona mi mas y mas. Hopi hende hopi. Ah, nan tin riba papel 2500 A mi ta duda ku tin ongeveer 2500 hende den e kaminata aki tin mas, brother. Pasobra ta tanto na tanto.

Bam wak si kuantu hende ta bay renta bou di un ora. Bakansa kaba papa? Zea? Ah bon. Bou tin cuarenta y se bo tin cuarenta y tres bo por yega cuarenta y cuatro bay p'e bay p'e bay p'e. Andaina tengo pa no speaker pa mi tambe. Baro, baro, bana, baro, bana. Let's go. You can do it. Pat, what's up, man? Brother,

E ke bali ku mai parlamento un rato la ke dal un bòghi ho. Eso i no sa bibi direkto atraves di bo diario TV Aruba dòt kòm kòrda ku mañana nos ta on tambe chaveps na e final di e four day wòk nos lo ta bibi direkto tambe. So djes pa boso sa y nos tin varios transmisions nos tin dibeliber subi riba nos website nos tin e up to date so enan por taña tur di locual cu nos ta bay ta transmitiendo den e dianan simannan binidero y esunnan masal mas grandi lo ta e transmisionnan di Latino Americano cu ta bay tuma lugar na Sint Maarten y tambe na Aruba so stay pending for that djes bishita diariotv aruba dot com tur tur dia y lo baña tur informacion. Ata Jerry hombre Jerry Jerry brother Jerry di con yame el Jerry mas lubida e compania caba hombre never the less ata un grupo di digicel aki hombre mi hende di dici hombre. Hardlopen. Daarom man. JP, bo ta kere nos yega na e final kaba, JP? oh, a mi ta kere ta. To, leng wak, se mi ta wak kore kara, ok, mi ta kore kara nan aki kuma kumina nan. Panot. Una Cheryl? Una? Cheryl Bo ta bay yega cuarenta y seis core bo esaki core si bo ta bo ta yega oke esaki men cu e grupo ta yega nos ta wak sheldin nos ta wak un par yende cu a coye awa djis mona mesun Bou di cuarenta y seis p'n'el Tasha core Tasha core Todo cuarenta y seis p'n'el ban core dushi Miami di guera anos anos a pono un premio. Ore Sak ta grupo ku ta yegando bou di kuarenta i shete minuut tor. Mi ta bay papia ku mi brother pa nota e bes di mas kondi kondishon si. Tin un premio pa kada grupo, grupo mas anima, grupo mas grandi, sa e tambe. Tin baya hende aki mas info di di di mi representantenan di Aruba Bank si ta Janul kualkier di nan ata Daphne Daphne mi ta orguyoso di bo Daphne bo bo ta yega kuarenta no kuarenta i nuebe minut Daphne no a hora minut cier bo ta hora tanda minut. Daaf na bo. Daaf ta su so ta representando Tera Group paso e otronan ta un bechi muchu floho pa bai cana den e sa. Esei bisnan cu Michael Carter tin. Al mi hende di A y B brother fuerte ta rita core.

Bo bo mandari mandari ku bo an bo pafon a mi tin un plan JB abo ta bin kana pa nos mañan abo ta bin representa diario TV brother nos nos mester tin un representante no mester tin un representante mañan den e caminata aki. Sebo bisa bo, ama kore fule kogi bin bek bin bin transmitir. Si na tanta energia mi ding. Naga. Menos ku 49 minut. Look at it on bright side. Se drenta menos di un hora toch. Menos cu cuarenta y nueve minüt. Ay, bu noche. Epa, oh, ah, tô vendo, oh, do boy go air condition, boy. Ay. Handle vendo di, di, di balashi, oh, bro, rei balashi, mi hende nan. Sai ta mi hende nan, oh. Wendel ta gina na mi Vanessa ta tehe pa tras ai bo ak señora bay kas ka bo ainda no aki bo ka kere bo kere serke men la drenta aki den bay yuda esnan bay bon nochi bon nochi bo ta kune cansa paw di cincuenta minüt come on guys paw di cincuenta minüt lets go o ama cana bin bek bin transmiti. Den ora ku mi a baña kambia paño. Lo a dun jump up a. Un jump up di hende.

Ey unu boca bay Rode Kruis. Enan di e pa mi hende nan ho. Oh lo wak e grupo di banco di Caribe. Bo sa drenta net un ora. ya mi ta transmitiendo, mi ta motivando bosonan. Mi ta motivando bosnan pa boso kana den menos di un ora. Ay na e grupo di polis ki mester yu skual. Skual masha ratu. No! Bos, bos, tin, ah, ok, ok, ok. E ta un bon sfursho, tin building. E ta un bon, e ta un bon sfursho. Nos a bai tin building. JP, a wer, mañana nos tambe ta bai, nos bai tin building. Menos ke sinkuenta i dos. Epa! Pushi yon a tin hopi kondishon se. JP, kuantu tuna mu en kuantu mas? Basta? Oke epa kuidou Rodo Krais. Menos ku sinkuenta i tres minuut guys. Hans waki bon awe pa yega sinkuenta i sinku minuut tea tea. Net net. Mi te kere ku tur entra pa i trenta net un ora. Net prome ku un ora mi ta waki mi ta file. Ami, Epa! Ami motivando nan, nan ta bega nèt promé ku un ora. Let's go, guys! Let's go! You can do it! Am yo frou, bo kèr sna a keda atras? Hullo, dos partisipante di teragrupo un wak. Menos di sinkuenta i, kuantu? Sinkuenta i sinku.